nyomgo nyakwari wuon nyako pok uneno ot ichako nadhi nyomo go dhako moro wuon ito onge dhako naseduogne be ngima mageran kate to en lweny

We enjoy life. Life the current feel. Only the man made her life. Kuna kama na gela. Kara kwa sani kwa beni ada gula gela ada gula gela. Tuta kuna to kudonyi ka. Mano mana ka to. No oko donyi. O mano to oko timro.
Sikai mara. Iwacho ni we tich gi japur dong. Eh donga we. Ok ichak idonjo e kanisa dong. Eh. Ok idog dong. Eh nyaka nyocha oriemb japolo. Koro ibiro tiyo dala kacha. Iwinja? Mm. Wuoth wuoth wuoth wuoth wadhi. To apenjie.
Anto tija bro bedo man. Eh nyathini penjo penjo man. Donga se koni dhi bedo dala kacha. Mar ariyo. An mara ok dhi mabor. Digiri mipenjo go an an maga ni ready. Ni ready kaka koro an Nairobi no an digiri na ni ready. Ok anie kia nasungo ng'ato ni kia naonge digri. Mang'o? Ng'i ane gini. Mano onge digri. Eh? Ng'i ane maber. Matiende ni sechopo gi Raila. Mano onge digri. In nakoni ni kata tich kumane otiye kanisa kanyo onge gima notimo. Ko magi to papers ma jogo clear ni ana chunga chunga kaka neno na wacho. Ineno papers gi. Eh. Ineno we ng'iyo gi ahinya. Eh? Biro miyo gik moko ruchore iye kanyo.
Koro ibo chako tiyo gi Raila. Head boy. Hmm?
Kata in awuon adhi teri e ofis Raila. An kata dwa mawuoyo kodi ni ok wacham mana lunch gi jadolo. Matiende ni ringo wa gi lambo gini. In we.
Kura ni an kata gini adhi ringo kata gi ballot box. Adhi timo ang'o? Ringo gi ballot box. Adhi timo ang'o? Ringo gi ballot box.
Koro an onge ng'ama nyalo tama. Chung' achung' achung'a ma kaka in kata ka chung' kar kenda. Adhi chung' achung'a ma kata ka chung'. Ta chung' achung'a tigo kura, chung' achung'a tigo kura to ka wuok ne e. Taringa wuok gi ballot box. Atimo ang'o? Parnia.
Kik ikwal kurji. Ah, ngura mane makwal. Nyakiti nyathi nyaki bed nyathi ng'ama me janja. Eh? Kwaru pok no mes. Kwaru pok no mango. Pok no mes.
Gima eri go.
Ni nyichi tie kanisa maber. Sani kori dhi tidala kacha. Ibiro bere wanga. Ibiro bere ngo. Wangi.
Ibiro bere ngo.
Wangi. Ibiro bere u.
Umi. Ibiro bere do.
Dogi.
Ibiro bere i.
Iti.
Gimoro ma ng'ato owacho dala kacha timo nade?
Atimo. Iwacho na ok itim, itimo ang'o? Bi. Koro iwinjo a head boy. Mm. Nyingi machielo jane wacho ni ng'a? Wiyo wiyo gi nyingi. Head boy. Wiyo wiyo gi nyingi. Headmaster.
Headmaster ok inyal bedo headmaster pod itin.

Jatendwa.
Bas, ko maya maya koni, werok ni jatelo. Hey. Maya maya koni, gowi mane wamadho, gowi mane wamadho ka kong koro rumo. Ochul ni wagowi. Ma ochulo.
Hey.
Mwashimiwa, how are you? How are you? How was Kibira? Hiyo ndio Kobwas.
Pepsi Mosa. Kobwas. Kisa ya madhukongi Uri ko ko ko ko Pepsi. Okonga Okamano, mweshi miwa okamano mano jatelo. konga mama cha okonga mano konga Kamano mama cha. jatelo, pok wametho ma ine modwa ni me- Okamano nyiewonwa konga. gimoro yawa jatelo, yawa wan pok wabilo gimoro. Ko ne timine lung modong ni mondo neni watieko. Lunga lunga. Jatelo to koi biru wura nyawi jo umbi nyawi jo umbi buore. Tiek tiek mama. Ai Jatelo jatelo mm. duogo ndara ndara ma koro wadwa wuothe ka bros ya. Ma koro wuothe ka bros. Ma ing'eyo gol gi pia de. Ma kech mran. Mwashi mi wan ko igura kong itera pia. We jatelo mi wapache.
Apenji.
Eh. Ng'amo kono una wuoge gi jokong. No, jokong ma ke kura.

Iywecho kama, piyo piyo to wadhiga. Winjo. Apenjie.
Penja. Yaani ani punda ywecho in in ng'a dala kama inya punya ywecho. Ng'ina ywecho na chako ywecho hiki mani. Kusema.
Anema sana rito mtani winjo. Kawa wena timo gima nyisi ywechi. Wachane kendo.

To ka jodongo wadhi romo mana gi children. Winjane, wadhi romo gi children, winjane, ka jo children.
Hmm? Watergi ni ka polis nikech bineno mana wuok Homa Bay. Ah, ah. Koro Udwa ni nina kai donge. Uchalo jo madada okoda. We wadu kungu yuechi.
Awata ni abenda dweli. Kiki tena.
Na anguka timu nyako. Anga timi.
Kata kobwasi yonge ka, Pepsi bi yonge ka. Chieng mana go ago mana lunga rambe, hey. mara mana idhi nyi idhi konya go mondo miya dhiago kura mabe. No, no, kolo grani mo. Ano kinena. We moya pay mo.
Ngama ne sombo pidala ka.

Wewe luongo ni Katela kendo nyalo thali ma mago ko murume wangi. Okay en dhao ya okay en dhao okay en dhao. E wakuwa mana gi wacho ni ana. Eh, ana eh. ana ana olano laisha. Tiende ni loko olok nwa gi dhok. Oh, eh, lok nwa lok nwa. Ina nya we ni ana onge. Olok. Ok ati gi jokongo. Kura mara en ombulu maler ma ok adwa tiyo gi jokongo. Ana we ni bio gi ana.
Ha? Awe ni bio gi ana nikech waro ni ana kela ishi. Iwacho marach ok wa jokongo wan jogwenka. Eh, wan. Kongo madha madha nikech waonge tich.

Piny wamer pile ne ne ne wamer pile kata pesa ni onge. Wamer pile kata pesa ni onge. Ila waka ngot wa wuothe mjini ne kite kite ni chiko ni mheshimiwa. Mheshimiwa mara ma wuothe gi aina gi koti machalo baji yan. Aina koti ni chalo baji yan. Aina winjo ka koni, winjo ka kwere. I told you. Onyatwadwa kwacho. Onyatwadwa kwacho. Walwa ni mara dek moro ka.

Onge. Ne ma korwak orwakre ka jalo moro ma onge. Indaro ti kuto. Iluongi. Yawa.
Ne wawe wach moro. Mm, na wacho ni ya, na penjo ni ya. Ka wanya dhi. Ini wacho ka police, do? Awacho ka police.
Na wacho ka children. Eh. Kuro, ineno nani?

Jaduong' nya timo tabia na die. Koso die e bank ochuto jo bank te. Ok apar, paro nok donjna. Koso en gi gop ng'ato? Eh, man tiyudo, apani en gi gop ng'ato. Mm.
Koro nayo kik wang'ise koso wang'ise. Wang'ise ni jama cheng'e ni nojiny. Bazu.
Hey, mobwogo wanyaka. Koro wan wang'ise nade?
Ang' wanyise nyisa ni ng'ap bet bigi kamae. Togo togo bat. Ogo bat. Obiro kae. Mani Bugo- gima ang' watim. mondi
Kani ni option. Eh. Wewe warite, wewe warite. Bikundi go wewe warite.

Grower. Yes. Mano yuch man. Dong kigen.
Yuch na ni no kale ni mo ka ngamu ko ni yuch kamano. Dong wo eh? wa yuwa to kis lost. Kino ka onge dala ka to utim ruwa kamano. Mane ka kitem ruwa dala ka. Kama madu onge. Japolo ni kan. We diro win baro kama uwe kodi matango. Matango. Dong andano.
Iduo ko iduo man. Ah. Biya ne ka idina ne. O nyaka nya wu kane no ka uwuon ruru tiyo to kane kutiyo kaka dwar. Donge watiyo. Donge wa okine ndan na kaka landi koro le. Landi le na ngo, da kane le ka. Eh. Da duongo ne. An kini mana di sikul na le ma kada mana lawa mina rwako. Lawo ni ma ni gonyo ti gogo igine ne ywe ko kaidi. Itengo kama itengo kama. Da duongo.
We mulu ni dunga mano. Yaani usutu ni nyago, nyago. Nyago. Naswa.
Eh? Nyaka na kidala ka na we ni instruction nini ipojo yetendo kaka di. Weni ya school sadi. Dunga ya nyoro. Ha? Odugo chon.
Idhi ne baba u.
Fi ni ti mano dong. Nyi ti mo penj. Ha? Eh. Nyi yura di. Ini iga ka iga tam ka tam ongeri sat mayudo kuomi wengi ya.

Bako bako sani ng'e ni tiyo be sene ne dier. Otiyo kanye? Sani dende le.
Ha? Sani onge na kusafi.
Mm. Kwaru na in ng'e usafi adi? Ha? In ng'e usafi.
Wote wote ni ana ler, ana ler. Ler ga pa ne shati ni. Tiwacho ni babu usafi.
Gima nanga wach kodi ongo mera. In nyathi dichuo wadwa. Nyathi wuoyi wadwa. Ok anyal gora kodi, abiro gora gi wuoru. Aika. Mokwongo nyaka ing'e ni jaka nyinya skul wuoru dong nyo ine boarding. Eh. Ne ine building koso ne ine boarding. Ana boarding. Wuoru nyo josari ebe kanisa. Kendo kika winji moro wangi ni bidhi e kanisa no. Mana hinyi. Kwela kwela.
Kwani unatima nguku? Imak rieko idhi many mama hukuma yijie.
Ing'ik momo mundi. Inyathi ma kata ka ng'iyi kothi ok mara, ok ichal koda. Wenge ni ok dongo kamaga. Waru dongi ndio wenge gidongo na anaka ka wenge. Maga dongo dongo dongo na.
Magi dongo ahinya saidi. Wetugo koda. Wuoru chaji nikech baba una nyicha wuone ka ndigi biso.

Eh, ng'ano pong'. Owacho ni Ye- nyinge.
Ah, ah, nok onyisowa nyinge. Mm, ochal nade king'iye?
Oh, nyadundo kamae Mm. to goba to chwe. Ogo bat.
Mm. Go bat tiende nang'o?
Duong' ma duong'. Ochalo bonsa koso?
Eh, bonsa.
O o, kum ponone maber. O o ting'o ang'o e lwete? Oting'o buk kamae to ong'iyo. Mm. Kacho.
Owacho ni odhi duogo gimoro sijui saa adi. Ok wuonwa sama oduogo. But wacho ni duogo.
Eh. Kapo ni ng'ama ng'ata ng'ato oduogo dala ka. Mm. To ukone na o? Yonge. Aho?
Yonge.
Aho?
Yonge.
Anu ni nini? Dide.
Iwadi na tintin be. Enti ka ko soro unge. Osea school. Eh, osea school.
Enti kanyi.
Pani e ot.
Tintin. Tintin. Bien ka. Iya school side. Bi kili yero report card, yonge report card, bi aneka. Ang ni tanga report card go bang. Ichili se perform marache school. Acha rama lich, acha rawa ko kati mu campaign mondo mi ayud tich maduong' manyalo konyou mondo usom. Anyalo wuok ma kata omena ok acham, dhoga lit ma kata omena ok acham. Awuoyo mang'eny ma wacho Kisungu gi Kiswahili ma dhoga rama ma ok anyal. Kata omena ok acham. Kata nyoyo gima otimo chumbi ok anyal chamo nikech awacho Kisungu mondo akono wesi wananchi mondo ogona kura. To nyithindo to tugo. Inyawuoyo to kichieng'. Iwinjo tin tin.
Baba.
Wuo matek ok adwar yire. Baba ani mane gimi nyalo kungo romo na godo. Nang'o?

Ng'a opuonjou mano? Japuonj mopuonjou mano? Baba mokwongo abiro ka iye owang'. Nyathi matin be iye wang'. Hey! Iwinjo ne Naswa. ne tin tin i nyathina kata i wang'o maromo nade to ok nyal chwako pi modho ok nyal moko yien maliel iyi nyalo wang'a wang'a kamano to bende chalnwa ka- kama ida report card ni ibedo nabadi Baba inyalo kwaya report card to kata penjo kata imo dong. Eh, nyok ni obe

Ring'o kanguru dok donjo kata gweno dok ichamo. Baba, dok ga dok korka Nyasaye.
Awinjo joma wuoyo ka dwa winjo joma wuoyo ka. Ne an ma wuoyo joma wuoyo go ne ng'e matin. Pod awuoyo. Iwinja. Adwa neno report card mari. Iwinja? Baba onge report card. Ok nichule piny koro kik umidwa na gole report. Wawe wach report card matin. Iwinjo naswa. Ka ng'ata ng'ato obiro dala ka iwinja. Eh. To wach ne na onge. Awinjo ni en ng'ama duong kama, o duong kama. To go bat. Ogo bat. To ng'ama ng'ongo. Ko biro ka. Ko biro ka. Eh. Ukone na onge. Baba mami ni maneno gigowi. Gowi mane? Gowi mane? Baba dawinjo gigowi.